Ħbieb, min jgħid li l-poplu Malti hu kuntent ikun qed jgħid l-ikbar gidba li qatt tista' teżisti f'wiċċ id-dinja. U illum ħa ntikom il-provi. Għax jiena provi nġib u fatti mhux paroli. Tajjeb? Hawn ħafna nies li mingħalihom ikunu kuntenti. Imma tafu għaliex ikunu kuntenti ħbieb? Għax ikunu jistgħu jagħmlu li jridu, jixxalaw, igawdu, jonfqu l-flus, isiefru, b'hekk ikunu kuntenti. Imma jekk issemmilhom il-kelma dixxiplina u sagrifiċċju, u ġġagħalhom jagħmluha garanzija li l-kuntentizza li jkollhom tispiċċa fix-xejn. Naf x'qed ngħid. Il-Maltin taf għaliex huma kuntenti? Mela hawn min kuntent għax ipejjep, hawn min hu kuntent għax jieħu d-droga, hawn min hu kuntent għax jilgħabhom, hawn min hu kuntent għax jixrob, hawn min kuntent għax jagħmel li jrid u jiġri barra ħadd ma jżommu u hawn min moħħu fil-flus. Tajjeb, jekk tneħħilhom dawn l-affarijiet il-Maltin u tgħidilhom hemm ftit dixxiplina u sagrifiċċju, garanzija li jiġġennu. Qed ngħidilkom jien. B'hekk il-Malti jkun kuntent għax fil-fond ta' qalbu Mhux vera kuntent il-poplu Malti? Il-poplu Malti kuntent għax igawdi u jxanaq u jagħmel dak li jfettillu. Imma jekk toħloqlu d-dixxiplina u s-sagrifiċċju, il-poplu Malti jiġġennen. Għax il-ferħ tagħhom ġej minn barra, mhux minn ġewwa. Ħa ngħidilkom di, ħbieb, U bis-serjetà ħa ngħidha, u fhmuni sew, jien ma niċċajtax, taf li ma niċċajtax, fejn hemm bżonn niċċajta, niċċajta, imma fejn serjetà, serjetà. Kieku l-poplu Malti għaddej mis-sagrifiċċju li għaddej jien u mit-tbatija u mid-dixxiplina li għaddej jien, issa taf mhux ħażin, taf mhux qed ngħidilkom għax mal-mara m'iniex kuntent, E kellna xi ngħidu ta! Imma mal-mara kuntent, jiġifieri toqgħodux tinkwetaw fuq hekk. Imma ħa ngħidilkom ħbieb. Kieku intom għaddejjin milli għaddejjin, tajjeb, kieku tagħmlu jew suwiċidju jew Monte Carmel tispiċċaw. Qed ngħidilkom jien. Tgħidu l-ilment speċjali? Min hi speċjali le, imma jien bniedem li ommi u missieri u anka n-nanna, tiġi omm ommi, rabbewni f'dixxiplina u sagrifiċċju. Allura jien dawk imdorri fihom, allura ma nħossomx meta ikolli nagħmilhom id-dixxiplina u s-sagrifiċċju. Għadkom ma tafux minn xiex għaddej jien. Alla ħares ngħidilkom l-istorja tiegħi dwar l-ikel, irrid x'niekol, il-ħruġ, qas nista' noħroġ nikol barra jien. Għiduli intom kif tiġġennu kieku ma tkunux se toħorġu tieklu barra. Ittikom raskom, jien ma ttinix rasi. Għaliex? Għax indorri fid-dixxiplina u s-sagrifiċċju. U avolja qed inbati! imħabba il-mard tajjeb, xorta minn ġewwa ninsab kuntent u ferħan. Għax jiena l-ferħ minn ġewwa nħossu, mhux biex nifraħ irrid immur nixrob, nilagħabhom, nieħu d-drogi, inpejjep u nixxala u nonfoq il-flus bl-addoċċ u nipprova nkun aħjar minn ħaddieħor, tarhom fuq il-Facebook. Jien m'għandnix nużah imma tal-mara narah ġie jkun qed tarah. Dik tgħidilha jiena mort l-Italja ta, taqbeż toħra eehh jiena Cruz mort, mort dort mad-dinja, imbagħad iqbeż xi ħadd ieħor jipprova biex jimpikaw bejniethom biex bħal speċi ara jiena mhux aħjar minnek ta, jew hekk gawdejt inti anke jien gawdejt ta. Ara l-għira li hawn. Jien ma ngħira 'l ħadd. Jien kuntent kif jien ħbieb. Kuntent kif jien, iva. Avolja għandi ċertu problemi ta' saħħa li ma nistax ngħix kuntent f'ħajti bħal ma tgħixu intom, avolja il-ferħ tagħkom huwa ferħ ta' dak il-ħin għax fil-fond ta' qalbkom tinsabu mdejqin xorta, imma jien mhux imdejjaq għax jiena aċċettajt il-problema u kapaċi nkun dixxiplinat u nagħmel sagrifiċċju. Imma l-poplu Malti mhux kapaċi. Nieħdu mill-Covid. Meta kellkom il magħluqin kontsu sa tiġġennu x'għaba nies morta bid depression tqiltu. X'għaba mor nies morta bid depression spiċċajtu. Issa x'fetħilkom qed tiġu tieħdu r-ruħ. Iġifieri intom ferħanin għax tgawdu tixxalaw. Sabiħ li tixxalaw tgawdi mela leh? Imma kemm hu sabiħ isbaħ li tkun iddixxiplinat u tagħmel sagrifiċċju fil-ħajja, ħallel meta tiġi bżonn f'dik il-ħaġa tkun kapaċi tilqa' kontra l-problemi tal-ħajja u mhux tħalli l-problemi jkissruk. Qed ngħidilkom, qabel ma nagħlaq, Li kieku intom għandkom il-problemi li għandi jien, tajjeb, mhux titkellmu hawn u tgħidu kemm hi sabiħa d-dixxiplina u s-sagrifiċċju u xorta kuntenti. Jew suwiċidju għamiltu, u żommuha ġo moħħkom di, jew inkella għamiltu, spiċċajtu Monte Karmeli. Garanziji qed ngħidilkom, orrajt? Intom tifirħu għax tagħmlu li tridu. għax għandkom libertinaġġ, mhux libertà, libertinaġġ. All right? Żommuha ġo moħħkom dik, ara taħsbu li intom il-Maltin kuntenti minn ġewwa, mhux vera. Mhux vera kuntenti l-Maltin minn ġewwa. Il-Maltin minn ġewwa mdejqin u mbagħad għalhekk ikun iridu jgawdu u jixxalaw u joħorġu u jieħdu d-drogi u jpejpu u jixorbu u jilagħbuhom. biex ineħħu d-dwejjaq li jkollhom minn ġewwa. Dak, ara jien, la nieħu d-drogi, la npejjep, la nixrob, la nilagħabhom. Orrajt? U avolja ma nistax ingawdi, xorta kuntent minn ġewwa, għax mgħallem minn meta kont għadni tifel bid-dixxiplina u s-sagrifiċċju. Nispera li l-vidjo li kelli għalikom għeġobkom ħbieb. u dan il-kliem li għedtilkom ma jaqax fuq widnejn torox. Tafu li qed ngħid il-verità, tafu fil-fond ta' qalbkom tgħidu Ġosman għandu raġun. Imma forsi biex tilagħbuha tal-cool u naqrek tal-modern tipprovaw tirridikolawni. Imma ħa ngħidilkom, inutli tippruvaw iċċarrtu ħalqkom. Hekk, alright, meta minn ġewwa tkunu mdejqin u tridu tifirħu, tgawdu, tixgħu biex tneħħu d-dwejjaq. Ara jien m'għandix dwejjaq, avolja qed inbati, imma dwejjaq ma għandix. Għax kuntent. Jien, mhux ix-xagħla li jagħmilni ferħan, mhux il-ħruġ u l-imbarazz li hawn. Nagħmel affarijiet li nieħu pjaċir nagħmilhom u kuntent bihom. Grazzi ħbieb talli smajtuni.